Eger-de her gün bal iýseňiz, siziň bedeniňizde nämeler bolup geçýär? Bal hakynda siz nämeleri bilýäňiz? Ol süýji, ony arylar ýasaýar we Winni-Puh baly gowy görýär diýmekden daşary. Bal millionlarça ýyl öňden bäri döräpdir we ony howa geçirmeýän gapda saklasaňyz hiç wagt zaýalanmaýar. Ondan başga-da balyň düzüminde sagdynlyk üçin, ýaşaýyş üçin peýdaly witaminler, minerallar we suw bardyr. Şu gün biz balyň köpdürli peýdasy hakynda gürrüň ederis. Siziň deriňizi arassalaýar. Eger size süýjüýseň deriňiziň ýagdaýy erbetleşýär ýa-da ýagly bolýar diýen bolsalar, alada etmäň, ol süýjülik bal bilen bagly däldir. Elbetde, ony bir günde bir litr iýmeseňiz. Baly her gün bir-iki çemçe möçberinde iýseňiz, Deriňiziň gowulaşýan görnüşini görüp bilersiňiz. Birinjiden, bal antioksidant. Şonuň üçin ony yzygiderli ulansaň, ol bedendäki toksinleri organizmden çykarýar. Ikinjiden bolsa, antibakterial häsiýetiniň derini gowulandyrýandygydyr. Ýene-de baly diňe iýmek bilen çäklenmän, ony derini ýumşadyjy krem, skrab, maska hökmünde hem ulanyp bolýar. horlandyrýar, semizlikden ejir çekýän adamlara yzygiderli baliýmek maslahat berilýär, adatça lukmanlar horlanmak isleýän adamlara süýjülik iýmegi gadagan edýärler, emma bal däl. Munuň sebäbi balyň düzümi beýleki islendik görnüşli süýjülerden aýratyndyr, şonuň üçin organizme edýän täsiri hem düýbünden başgaça. Bal organizmde obmen wişestw çaltlaşdyrýar, Bu bolsa horlanmakda gaty gerekli organizmdäki holestiriniň derejesini azaldýar. Holestirin adam organizminiň köp funksiýasy üçin möhümdir, ýöne köp boldukça, ol ýürek agyra getirip bilýär. Balyň düzüminde holestirin düýbünden ýok. Balyň gündelik derejede ulanylmagy antioksidantlaryň derejesinde bolup, olar holesteriniň köpelmeginiň, öňüni alýar. Umuman aýdylanda, bal holesterinden dermansyz goranmagyň çözgüdidir. Ýüregiňi güýçli edýär. Barlaglaryň netijesinde anyklanmagyna görä, balyň düzümindäki antioksidantlar damarlaryň guramagyna täsir edip bilýär. Bu bolsa ýürek agyrynyň öňüni alyp bilýär. Ondan başga-da kellagyryny aýyrýar. Onuň üçin bir stakan suwa üç-dört çemçe baly garyp, her gün içäýmeli. Eger siz haýsy görnüşli baly saýlamalydygyny bilmeýän bolsaňyz, onda goýy reňkli ballarda antioksidantlaryň köp mukdarda saklanýandygyny hem aýdýas. Ýatkeşligi gowulandyrýar. Aýdaly, size pikiriňizi jemlemek kyn. Ýa-da siz soňky wagtlarda asla pikirlenip bilmeýän ýagdaýda bolduňyz? Alada etmäň we bal iýiň. Birnäçe barlaglaryň netijelerine görä, bal stresi aýyrýar. Antioksidantly goragy öýjükli derejä çenli dikeldýär we ýatkeşligi gowulandyrýar. Mundan daşary balyň düzüminde kalsiý bolup, ol beýniňiziň işini gowulaşdyrýar. Ukyňyzy gowulaşdyrýar. Balyň düzümindäki şeker gandaky insulini köpeldýär. Ol bolsa öz gezeginde serotonini çykarýar. Soňra serotonin melatonin bilen alyşýar. Bu bolsa ukyny gowulaşdyrýan gormonlary çykarýar. Ýatmazdan öň bal iýen adamlar öz pikirlerini aýdanlarynda, öňkülerden has gowy uklaýandyklaryny aýtdylar. Hatda adamlar bala altyn derman hem diýip atlandyrýarlar. Aşgazanyňyz sagdyn bolýar. Bal örän güýçli antiseptik. Aşgazanyň üçin baly derman hökmünde ulanylanda aç wagty bir çemçe iýmek ýeterlikli bolýar. Aşgazanda islän wagty bal zyýanly mikroblardan arassalaýar we öýjükleri dikeldýär. Hatda baýramçylykda ýa-da başga bir oturyşykda köp iýip agyr duýýan bolsaňyz, öňünden bir çemçe bal iýmek maslahat berilýär. Eger siz agyr nahardan soň özüňizi erbet duýan bolsaňyz, onda bir stakan ýyly suwa bir çemçe bal we limon suwuny goşup içseňiz, derrew gowulaşarsyňyz. Tolgunmagy ýa-da gaharlanmagy ýok edýär. Belki bu geň görünýändir, ýöne hakykatdan hem barlanyp görülendir. Bal nerw ulgamyny köşeşdirýär we ýadawlygy aýyrýar. Balyň düzümindäki glýukoza neýronlaryň dogry işlemegi üçin gerekli element bolup, çalt rahatlandyrýar we öýjükleri stresden soň dikeltmäge kömek edýär. Bal üýtgeşik önüm, dogry dälmi? Eger siz balyň başga-da peýdalary hakynda bilýän bolsaňyz, kommentariýalarda ýazyp paýlaşyň. Bizde bolsa siziň üçin bir bonus bar. Bal bilen çesnok. Çesnok bilen gelşigi, ýagny tebigatyň başga dürli, güýçli antiseptik önümi bilen balyň güýji on esse artýar. Çesnok bilen balyň sazlaşygy siziň immunny ulgamyňyzy güýçlendirýär we birnäçe keselleriň öňüni alýar. Aýdylanlary ünüsli diňläp, dogry düşünensiňiz diýip umyt edýäs. Ýagny, baly yzygiderli diňe birki çemçe iýmeli. Aşa köp derejede her gün iýlende ganyň derejesinde süýjini ýokarlandyryp biler we allergiýa döräp bilmegi mümkin. Şonuň üçin saglygyňyzy goramak üçin ölçegine ünüs bermegiňiz zerurdyr. Onda indiki wideodaky peýdaly maslahatlary gaçyrmaz ýaly jaňjagaz podpiska, laýk we şeýr knopkalary ýatdan çykarmaň. Onda siz bilen ýene-de görüşýänçäk saglyk bolsun!